għal kull età. Is-serata t-tajba minn hawn ftit oħra ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħa nospita membru parlamentari. Miegħi ser ikolli lill-Onorevoli Chris Bonett. Lill-Onorevoli Chris il-lejla ħa nqabdu ħafna nostalġija. Waslu f'idejja ħafna ritratti tiegħu meta kien għadu tfal. Illejla rridu narawhom u rridu nisimgħu naqra x'memorji jġibulu. Kemm l-Onorevoli Bonnitt kif ukoll il-mara tiegħu Mexilene, it-tnejn li huma avukati, hawn min hu tal-opinjoni li diskussjoni bejn żewġ avukati ma tispiċċa qatt. Chris, x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq dan il-fatt? Illejla ma jistax jonqos li nsemmu kemm it-tfal ta' Chris jiċħu lil Chris meta kien tfal. Prime Time jibda minn hawn u ftit ieħor. Prime Time.

United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sera ta' tajba u nilqakom għal prime time illum it-23 ta' Ġunju illum jala 74 sena l-kantant Amerikan Lionel Richie. Ikona tal-mużika tas-snin tmenin, b'dawk il-mustaċċi u n-nokkli, kull min għex iż-żgħożija tiegħu fis-snin tmenin żgur li jaf xi ftit jew wisq il-lirika tal-kanzunetti tiegħu. U ifhimni, ma noħduhiex bi kbira li dik il-ġenerazzjoni jkunu jafu l-lirika tal-kanzunetti għax litteralment kont tismagħhom fuq ir-radio il-kanzunetti ta' Lionel Richie ħin kollu. Illum jagħlaq 74 sena. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi llejla. Jiċċelebra l-birthday tiegħu fl-istess ġurnata ma' Cristiano Ronaldo u ma' Neymar. Nilqa' miegħi lill-Onorevoli Chris Bonnitt. Kif int? Insellimlek Owen, insellimlek. Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Grazzi, grazzi. Kont se nilqgħek bl-innu tal-Inter, imma d-direttur Juventin. Il-direttur għandu problema, però it-travelers jogħġbuni, jiġifieri tajjeb morna xorta. Tista' takkomoda ruħek, jien ħa nieħu posti mill-ewwel wara d-desk. U tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra kull min jiġi hawnhekk. Hemm bżonn li nitkellem Owen Bonnici jiena, però daqsxejn differenti minnek. Dak ikbar minni, eh? Isem u kunjom? Chris Bonnitt. Chris Bonnitt. Data ta' twelid? 5 ta' Frar 1982. 1982. Għalaqt 41? Iva. Għalaqt 41. Isma' vera Life Begins at 40? Ma nafx, ma naħsibx. Qed forti, il-Malti m'hemmx isbaħ minnu. Mal-kwaranta jibda jittanta. Fil-każ tiegħi, vera, vera. Fejn int imwieled, Chris? Jiena mwieled tal-Pietà. Pietà, residenti? Residenti Marsaskala. Marsaskala, professjoni? Avukat, propjament avukat. U llum Segretarju Parlamentari. Illum beħsibni nilqabdek ħafna nostalġija jien. Għax waslu f'idejna ħafna ritratti tat-tfulija tiegħek. Però qabel ma nibdew nitkellmu fuq ir-ritratti, għada jibdu uffiċjalment is-sajf, jekk tela' għajnejk u taħseb fis-sjuf ta' tfulitek. O, l-isbaħ żmien, l-isbaħ żmien ta' ħajti hu. Is-sjuf huma, is-sajf huwa fejn inti meta tkun tifel tagħmel il-memorji. Inti ħares lura, inti x'tiftakar ix-xitwa, tiftakar l-affarijiet li kienu jiġru fis-sajf, il-ħbiberiji li tagħmel fis-sajf. Minħabba l-fatt li Għandek ħafna ħin tiġri barra, aħna meta konna żgħar konna niġru barra. Veru. U jien trabbejt il-gżira. Jiġifieri l-gżira kellek filgħaxija, filgħaxija dejjem ix-xatt mal-mami, dejjem ix-xatt hemmhekk niklu l-pastizzi, dak iż-żmien nilagħbu l-futbol bil-pakketti tal-juices dak iż-żmien jew jew mazz karti bit-tape biex nagħmlu ballu, biex nagħmlu ballun, it-tfal kollha tal-gżira kienu kienu jinżlu hemmhekk. Però s-sajf ukoll ifakkarni fil-ġranet sħaħ Minn filgħodu kmieni sa filgħaxija nhar ta' Ħadd, l-armier, ma' missieri, ommi u mal-familja kollha, maz-zijiet, mal-kuġini, kulħadd hemm. U ma tazzardax toħroġ mill-ilma. Le, m'għandekx ċans. Bil-ġlied, bil-ġlied mal-mommy, il-mommy tridni noħroġ biex niekol u mbagħad ġlieda oħra wara li niekol, għax kien hemm din it-tradizzjoni dak iż-żmien li eżatt kif tiekol ma tistax tinżel fl-ilma. U, u, u s-suntan lotion, ma kontx nista' għalih. Ma kontx instalih però l-mommy kien ikollha raġun għax illum għandi tfal u naf x'jiġifieri. Għandna l-istess ġlieda magħhom illum biex nagħmlu s-sand and lotion lilhom. Għedtlek li waslu r-ritratti tiegħek żgħir f'idejja. Ħa narahom flimkien u għidli naqra hekk x'memorji jġibulek. Ara tlaqna. Dak huwa prova, to be fair. Dak huwa prova dak ir-ritratt. Jiena meta. Jgħiduli kif titkellem fil-pubbliku. Jien ovvjament ix-xogħol li għandi, il-politika u anke l-avukatura, twasslek biex titkellem fil-pubbliku. U jien dejjem jgħiduli x'kunfidenza għandi biex mal-microphone u biex nitkellem fil-pubbliku. Jien dejjem ngħidilhom, jiena missieri, minn mindu tgħallimt nimxi u nitkellem, qabad microphone, deffisuli ġo ħalqi u tefgħani fuq palk. U dak ir-ritratt huwa prova Huwa prova ċara, hemmhekk f'dak ir-ritratt illi kellna wkoll hemm dik il x'ismu bras. X'ġaralek hemm? Dik kont qsamt rasi mal-koxxa tal-kċina, tal-bieb tal-kċina. Jiena ma niftakarx imma l-mummy tgħidilek eżatt l-istorja minn dera. Min jaf x'inkwiet għaliha. Kont qed nikrolja 'l warajha u flok dħalt ġol-bieb, litteralment dħalt ġol-bieb, dħalt ġol-koxxa tal-bieb, iva. Fil-fatt għad għandi l-marka tagħha dik, illum għaddew 40 sena minn għadhom. F'dan ir-ritratt, Chris, Dak ir-ritratt iqabbadni nostalġija però fl-istess ħin jagħmilni ferħan għax dik hija l-pożizzjoni li llum it-tfal tiegħi jieħdu miegħi. Dawk kienu l-papà. Jien u l-papà konna nqattgħu l-papà kien jaħdem ħafna. Il-papà kien jaħdem filgħodu kien jaħdem l-isptar, technician, filgħaxija kien imur idoqq. Fir-ritratt li rajna qabel kien propju għax missieri mużiċist u kien u kien joħodna miegħu. Allura rari kien ikun id-dar. Allura l-mumenti li kien ikun id-dar il-papà Bħal kull tifel ieħor ta' dik l-età, kienet l-għena tiegħi li mmur nintefa' hemm, nintefa' u nraw it-television. Konna, ovvjament, strettament sports, partikolarment futbol, u llum nieħu pjaċir li meta nasal filgħaxija jew fil-weekend, jiena wkoll ma tantx inkun id-dar minħabba natura ta' xogħli, it-tfal tiegħi jiġu jagħmlu l-istess ħaġa miegħi, allura xi ħaġa li ngħożżha għal qalbi ħafna. Memorja sabiħa dik. Ta' dik l-età kont diġà interist. Dejjem. Interess titwieled. Issa jekk hux preġu jew jew jew difett hija xi ħaġa titwieled biha u u tibqa' u tibqa' hemmhekk. Il-passjoni hija xi ħaġa li ma tbiddilha b'xejn. Il-passjoni xi ħaġa li tkun ġo fik u tibqa' ġo fik. Jien għandi l-passjoni tal-futbol, għandi l-passjoni nżomm mal-Inter, però nara min għandu l-passjoni għal-logħob tan-nar, hemm min għandu l-passjoni għall-kaċċa, hemm min għandu l-passjoni għall-festi. Dawn huma persuni li nammira b'mod immens għax għall-passjoni tagħhom, tinsiex inti l-passjoni qatt ma tagħmel flus minnha, qatt, jiġifieri mhix xogħol, hija xi ħaġa li inti tinvesti fiha l-ħin tiegħek. Però dawn il-passjonijiet iwasslu biex għandna l-kultura rikka li għandna f'dan il-pajjiż. Allura hija xi ħaġa li Ħa nistgħu naqra politiku, hija xi ħaġa li anke bħala Gvern irridu dejjem, irridu dejjem nixprunaw għax affarijiet sbieħ dawn. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Chris, Marzu 2022 ġejt elett fil-Parlament Malti. Jekk tħares lura dawn is-sena u tliet xhur, kif tiddiskrivihom? Roller coaster. Kienet, ħa nibdew minn Marzu. Marzu, mal-mument illi tieħu l-aħbar illi inti ġejt elett, meta jgħidu ħajtek tinbidel in an instant, inbidlet in an instant, litteralment inbidlet in an instant. Ġraw affarijiet illi l-ewwel nett l-ewwel l-ewwel ġimgħa kienet a blur. Ma nafx ġara, jiġifieri ġraw ħafna affarijiet, mumenti sbieħ, mumenti li ħadt pjaċir inqattagħhom mal-familja tiegħi. F'suċċessjoni ġejt maħtur Segretarju Parlamentari mill-Prim Ministru, ġuramenti u dawn l-affarijiet, però mbagħad tibda taqbad għal għonq it-triq u din is-sena kienet sena rikka ħafna. Jiġifieri jiġi x'jiġri mill-karriera politika tiegħi, din l-ewwel sena u tliet xhur li għadhom kemm għaddew sa nġorrhom miegħi. L-ewwel nett għax tgħallimt. U jien għandi suġġett partikolari ħafna l-fondi Ewropej, suġġett tekniku ħafna li jmiss mal-aspetti kollha tas-soċjetà tagħna. Iva, responsabbiltà ta' ħafna flus u responsabbiltà li inti tara li kull settur qed iwettaq proġetti kif suppost qed iwettaqhom. Li huma proġetti li fl-aħħar għaxar snin biddlu l-pajjiż. Jiġifieri għandna din responsabbiltà fuqna li naraw li nkomplu nbiddluh. Bħal kienet sena l-iktar ħaġa li nibqa' ngħid huwa kemm tgħallimt. Tgħallimt f'dan is-suġġett u tgħallimt ukoll. Hemm differenza bejn tkun kandidat u tkun membru parlamentari, għax meta tkun membru parlamentari n-nies jiġu iktar intimi miegħek, jiġu jitkellmu fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom, fuq il-problemi tagħhom b'mod iktar intimu. u din is-sena tgħallimt ħafna kemm għandna persuni li għandhom bżonnijiet differenti fis-soċjetà tagħna u kemm għandna persuni ġenwini wkoll. Ħafna nies jaħsbu li l-politika, il-politiku qiegħed hemm biex in-nies jiġu għandu joqogħdu jitolbuh il-pjaċiri, kemm-il darba smajniha din. Mhux vera, ta. Mhux vera. Ħafna nies ħafna drabi ma jridux jitolbuk pjaċir, imma ħafna drabi jixtiequ jaqsmu miegħek esperjenza, xi ħaġa li forsi ma jixtiequx li l-ħaddieħor jgħaddi minn dak li għaddhom minnu huma. U hija xi ħaġa sabiħa għax inti mbagħad tiġbor dan il-pakkett kollu ta' emozzjonijiet tan-nies, twasslu fejn għandek twasslu, jew fl-istrutturi interni tal-partit jew fil-każ tiegħi, peress li qiegħed fil-Kabinett, direttament mal-kollegi fil-Kabinett u l-Prim Ministru, u jiġu l-oħrajn ukoll bil-pakketti tagħhom ta' emozzjonijiet tan-nies, u minn hemmhekk tara, il-politika tal-pajjiż issir quddiem għajnejk. Jekk tħares lura, l-ikbar sodisfazzjon ta' dawn is-sena u tliet xhur? L-ikbar sodisfazzjon ta' dan is-sena u tliet xhur bla dubju kien il-fatt illi għalaqna n-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-pakkett tal-Fondi Ewropej il-ġodda fi żmien rekord. Dak abbażi ta' ministeru, jiġifieri meta ngħidu x-xogħol politiku li għandi tal-Kabinett. Dik l-ikbar sodisfazzjon, żgur, għax irċevejna ċertifikat mill-Kummissjoni Ewropea kemm il-Gvern qed jaħdem tajjeb. Allura per konsegwenza, il-fiduċja li tani l-Prim Ministru, qed nipprova nsarrafha b'xogħol tajjeb u dak huwa speċi ta' ċertifikat. Fuq livell, fuq livell iktar personali, kien hemm familja partikolari li kellhom bżonn, l-intervent ta' politiku mhux għax kellhom bżonn il-politiku imma għax huma ma setgħux jaslu bir-riżorsi li kellhom u b'dik in-naqra saħħa li għandi b'kuntatti li rnexxieli nagħmel fil-politika rnexxieli din il-persuna waħda minnhom hija marida kellha bżonn intervent malajr mhux intervent kirurġiku jiġifieri kellha bżonn għajnuna partikolari u Wara li għaddew minn ħafna qtugħ ta' qalb, bl-intervent tiegħi rnexxilhom jaslu. U hija xi ħaġa li meta ġew jirringrazzjawni għedtilhom qas irrid ringrazzjament għax ħass għall-ewwel darba għad jien għalhekk qiegħed hawn. Jiena tlajt fil-Parlament, mort għall-elezzjoni ġenerali, offrejt ruħi quddiem in-nies biex jien mhux noqgħod ngħid li nixtieq nagħmel id-differenza imma nagħmel id-differenza. U dak kien naħseb l-iktar episodju fl-aħħar sena u tliet xhur li Li qalli, All right, Chris, eħe, dak huwa xogħlok. Fadlilna biss 30 sekonda, però għandi kurżità jiena, kemm inti, kif ukoll il-mara Maxilene it-tnejn avukati. Hawn min hu tal-opinjoni li diskursata, diskussjoni bejn żewġ avukati ma tispiċċa qatt. X'tgħidilna inti li tgħixha kuljum? Però apparti li aħna avukati, jiena u Maxilene raġel u mara, miżżewġin. Jiġifieri, żewġ avukati, żewġ skrivana, żewġ mastrudaxxi, Fl-aħħar mill-aħħar, f'argument bejn raġel u mara, l-mara ħa terbaħ dejjem. So, ma ma tantx, ma tantx tagħmel differenza dik to be fair. Qabel nagħlqu kemm nixtieq ngħaddi nikkumment żgħir, rajna r-ritratti tiegħek meta kont żgħir. Però jekk naraw ir-ritratti tat-tfal tiegħek, litteralment, tfula maqsuma miegħek minn hawn ftit oħra ħa naraw ir-ritratti hawnhekk qegħdin naraw. Dak iż-żgħir, dak Luca ż-żgħir. Dak iż-żgħir, litteralment, inti żgħir. Jixbħuni, jixbħuni. Niftakar meta twieled il-kbir, Matteo, x'in kien dik l-età, Fejn kont naħdem f'dak iż-żmien kien jasal it-tifel u kienu jgħiduli ara wasal Xerox. Naf li qed nagħmel reklama. Għax photocopy iva. Jiena l-mara biex niċċajta magħha dejjem ngħidilha jiena m'għandix. Matteo kellu l-eżamijiet dis-sena hu l-ewwel darba. Iva għandu l-eżamijiet għaddej minnhom bħalissa ovvjament bħalissa għaddej il-qtieħ. Nawgurawlu, nawgurawlu. Iktar ommu ta' jiġifieri milli hu bħalissa għaddej bi qtieħ il-qalb pero iva nawguraw lilu u lit-tfal kollha illi qegħdin jagħmlu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet. Jien ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, għandna ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tqatta' l-ħin hawnhekk, fil-fatt grazzi għalk u għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' sauces differenti f'dan iż-żmien tas-sena għall-barbecues tiegħek, żgur li jirnexxilek tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta mhux biss tajbin għall-ikel però ovvjament tajbin għal saħħtek, kif ukoll grazzi għal Yoghity ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomiet tajbin. Tista' tgawdihom fil-format klassiku bit-tesħun jew inkella issa li saħan sew it-temp tista' malajr tagħmel xarba friska u tkun qiegħed tgawdi xarba naturali b'togħma tajba. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi, grazzi ħafna u jien vera ħadt pjaċir li ġejt għall-programm. Grazzi. Ħa mmorru l-għodu f'għażejra ta' riklami, kif niġu lura ikompli Prime Time. Ibqgħu hemmhekk. Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

Total Tools, super on quality, super on price. Angle grinder 750 watts għal prezz ta' €69 u 71 ċenteżmu. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients.

Għiduli naqra, meta tara riqdek, ma tibdewx tgħiru għaliha u tixtiequ li r-raqda tal-lejra tkun daqshekk peaceful daqskemm hi r-raqda ta' Nelly bħalissa? Eħ, ma tafx jgħidulek hu, kelb rieqed, la tqajmux. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' Triple A Affordable Appliances qegħdin intukom iċ-ċans li dan is-sajf meta tivvjaġġaw dejjem ħa tkunu qegħdin puliti u l-ħwejjeġ tagħkom ma jkunux qegħdin imkebbxin għax għandkom iċ-ċans li terbħu ħadida tal-mogħdija pocket size litteralment tanti żgħira u kapaċi li tistgħu toħduha magħkom meta tkunu qegħdin tivvjaġġaw u biex tipparteċipaw għal din il-kompetizzjoni faċli ħafna tridu turuna ritratt tal-ħadida tal-mogħdija qadima tagħkom biex ovvjament intom tkunu qegħdin tikkwalifikaw għal din il-kompetizzjoni ibgħatuli r-ritratt tal-ħadida tal-mogħdija tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u dak ir-ritratt li tibgħatuli grazzi għal AAA Affordable Appliances jista' joħroġkom rebbieħa u tiftakru fina kull darba li tkunu qegħdin imsifrin. Jien nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra, sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb.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 We are Cosmopolitan Developments.

Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.